Hello DVC a zohtu nan zate lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tualchung thawngpang ka rak chim lai. Hakha ah khum erhmi minung kul le thum zawtnak hrik an ngeih lo caah an chuahter hna. Hakha ah COVID-19 zawtnak hrik an ngeih le ngeih lo Zohchungnak hmun ah chiahmi minung kul le thum cu voihnih tiang an ngandamnak chek an si hnu in zawtnak hrik an ngeih lo caah November ni hleiruk ah chuahter an si tiah thawng kan theih. Hi chuahtermi hna cu minung pakhat ah tangka thong sawm li le thong kua cio le an ngan a dam ko timi theihpinak ca pek in an chuahter cang hna. Hakha khuachung khumherhnak hmun li chung ah minung sawmkua le pathum an tang i hi a tangmi hna zong an ngandamnak voihnih tiang chek an si lai tiah thawng kan theih. Chin ramkulh Falam khualuhnak kei ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi pahnih an hmuh hna. Chin ramkulh Falam khualuhnak kei ah minung pahnih COVID-19 zawtnak hrik aa chawnhmi cu November ni hleisarih ah an hmuh hna tiah thawng kan theih. Chin ramkulh Tedim khua in Hakha ah Tender kongkau he pehtlai in minung pakhat cu November ni hleili ah Falam kei a phan i antigen test kit in checkhlatnak an tuah hnu in zawtnak aa chawnhmi an hmuh hi a si. Hi pa hi kum sawm thum a si i a dang pakhat hi kum sawm ruk le kum thum a si. An pahnih in Falam si-inn ah zohkhenh an si tiah thawng kan theih. Falam ah COVID-19 zawtnak hrik aa chawnhmi pahnih an hmuh chap hna hnu in minung pathum an um cang tiah thawng kan theih. Hakha ah COVID-19 zawtnak a ngeimi minung pakhat lawng a tang cang. Chin ramkulh Khualipi Hakha ah COVID-19 zawtnak hrik aa chawnhmi minung pahra an rak um i minung pakua an dam cang caah minung pakhat lawng a tang cang tiah thawng kan theih. Hi a tangmi nu pakhat hi Hakha Dainse Yung ah thlop cuahmah lio a si i voihnih tiang a ngandamnak chek a si cang nain a pum cungah zutnak a um rih caah thlop cuahmah lio a si. Hi a tangmi nu pakhat hi Hakha Dainse Yung ah thlop cuahmah lio a si i voihnih tiang a ngandamnak chek a si cang nain a pum cungah zutnak a um rih caah thlop cuahmah lio a si tiah thawng kan theih. Ramchung thawng ka rak chim lai. Arakan Army AA hriamtlai phu nih thlakhat leng tlaih cangmi NLD Hluatdaw Palai minung pathum cu thlahpiak cang ding in innchungkhar hna nih nawlnak an tuah. Tlaih a tongmi NLD Hluatdaw Palai Daw Chit Chit Chaw a nu nih thil zunkhat te he lawng an tlaihmi ka fanu kong ka ruah ah um awk kan hngal lo. A tlaitu AA zong nih nan far bantuk tein kan zohkhenhpiak hram ko u tiah a chim. Tlaih a tongmi Donini mi min a pasal nih ngakchia te lawng a si rihmi a fanu te nih a nu a ngai tuk cang. Nifatin a nu a auh i a hlam peng. Zangfahnak tein sualnak a ngei lomi ka nupi nan tlaihmi hi ka thlahpiak hram cang ko u tiah nawlnak a tuah ve. NLD Hluttaw Palai minung pathum a tlaitu AA nih cun nihin tiang ngandam tein an um ko, lungretheih ding a um lo, a caan kan zoh ve ko tiah lehnak an tuah. Zatlang bu kip, mino bu kip le Khuami nih thlahpiak cang ding in nawlnak an tuah lengmang. Asinain AA nih nihin tiang an thla rih hna lo. AA nih hi kan tlaihmi hna minung pathum cu cozah nih ramkhel ruangah a tlaihmi hna an thlah ve hna lawngah kan luatter hna lai tiin cathanh an rak chuah bal tiah DVB nih a ṭial. Thonghnih kum kul Myanmar ram thimnak ah teinak a hmumi NLD party nih mizapi nih nan kan zumh i nan kan thim bantuk in rammi caah kan ṭuanvo kan tlamtlinh lai tiin November ni hleisuri ah NLD Central Party nih cathan a chuah. NLD Central Party nih cathan a chuahmi chungah NLD nih aa hmaithlakmi rian le tlaihtleng a ngeihmi ning tein Rammi caah kan ṭuanvo kan tlamtlinh hrim lai tiah aa ṭial. November ni riat aa tuahmi thonghnih kum kul Myanmar ram party tling chimnak ah NLD party in candidate minung thongkhat le za le hlei sarih an i zuam i cu chungah minung zakua le kul nih teinak an hmuh tiah DVB nih a ṭial. Zungmawi thawng ka rak chim lai. COVID-19 zawtnak rai ruangah caan zeimawzat chung Myanmar ram zuktawl thlaknak cu i din a si. Cu kong he pehtlai in Myanmar ram zuktawl thlaknak phu nih zukcawl thlaknak dinhtermi cu thlaknak nawl pek cang ding in November ni hleiruk ah an hal. COVID-19 ruangah faktthan MTV Drama le film thlakmi pawl cu rian a dih rih na loin dinhter an rak si. Cucaah Myanmar ram zukcawl thlaknak phu nih Pyithawngsu ngandamnak zung nih a chuahmi COVID-19 i runvennak nawl kan zulh lai i zukcawl thlaknak nawl kan pe cang u tiin cozah sinah an hal. Zukcawl aa thlami lemcang pawl an pawcawmnak hi ruahpiak ve an hau. Zukcawl thlak cu an pawcawmnak a si ve caah Ukcawl an i thlak lo ahcun nifatin an ei awk kong ah hawi bantukin a harsa ve tiah Myanmar ram zukcawl thlaknak phu chairman Director Ni Ni Htun Lwin nih a chim tiin DVB nih a ṭial.
Hello, DVC nih lunglawm tein nan kuat kan i tlaih hna. BBC nih Christmas discount tiin fakthanh special discount kan tuah. BBC ah na dawr, na inngun, na rianṭuannak ti bantuk le a dangdang Christmas discount tuah chungah man fawi tein fakthanh rak tuah ve. Fakthanh man ṭhumh caan cu atu in aa thok cang i December thla dih tiang a si lai. Man fawi tein fakthanh tuah na duh ahcun DVC kan pehtlai law na lungtling ning tein kan in tuahpiak lai. Nan dihlak cungah kan i lawm.